Näme olar? Hiç zat. Agy, muňa seret. Hiç heýde-de bir zat ýazylan. Bu sanawyna serediň-ä, san. Şony aýtsana.
Özem bar, daş töwereginiň owadan lan bolupdyrlar. Indi bir. Şony aýtsana.
Köşeşsin diýip, orra-ortadanam kompýuter bilen gowy edibem ýazypdyrlar. Näme bar şuň?
Üýtgeşik zat ýazylmandyr şu ýerde. Goý. Sen-ä hezil edensiň-ow, hä? A bolaýdy diý, şony aýtsaň. A gyz, ýok indi bir on ondan ýazsylar, hä? On bäş on bäşdenem bir zat ýazylarmy? Şony aýtsana.
A gyz, dur-a, hümm eden bolup. Sen näme şony aýtsana, şony aýtsana diýip, ýaňa o taýda agzyň suw alan ýaly edip otyrsyň? Şony aýtsana.
Bir agzam gürlemän. Goý, iki ýyl maňa gürlemäge goýmasaňyz näme? Şony aýtsana.
Haýran galaýmaly gyz he. Şol şeýdip bar ya öldürip ýazyp bilýärmiz. Biz döwür därä bar. Aha biz döwürde ol neme el bilen ýazyp galam haky diýip alaýýardyk da. Şu kompýuter hakyny alaýjaklarmyk häzir.
Bagyşlaň enejeler. Şu andiçen ýaly biriňizem gürlemediňiz dägy. Agy, O nähili gürlemedik biz? Gürlär ýaly zat barmy? Gürlär ýaly zadam-a ýok. Waý, gürlär ýaly zat bolmazmygy? Gürlemäne zat kän, ýöne Gelneje. özüňiz bilgeşinden gürlemediňiz. Gelnejeler! Sen bir goşulman otursana. Şuny aýtsana.
Bolýa.
Şundaky ýazylan zatlary görüpmi, agy, tas ýüregimden tutup çaşýardym gyz, gözüm hanasyndan çykdy gyz meniň. Şuny aýtsana.
Ilden çykgynç galňam atalmandyrlar.
Gelnejeler maňa dünç söräýiňdä. Waý süräýdä ulagy bol. Bagyşlaň siz ýalňyşyrak mündüňiz öýdýän. Öýwöý.
Sen kim? Men-ä Röwşen.
Siz kim? Siz kim? O sen mara siz siz siz siz diýip bar ejeň ýaly adama. Men-ä şu ulagyň eýesiniň ejesi. Hawa.
Siz kim?
Gelnejek, geliň ilki bilen salamdan başlalyň. Salowmaleýkim. Gowumy ýagdaýlaryňyz?
Waý Merdan.
Salowmaleýkim, agam. Gowumy ýagdaýlaň, gowumam.
Agam, bagyşlarsyňyz-da, biziňkiler ýalňyşyp münäýipdir-de. Şeýledirem öýtdüm-de. Eje, meň ulagym yzda dur. Bor oglum, bolýar, bolýar. Bagyşlarsyň-da, oglum, kämahallar şular hem ýalňyşlyklar bolaýýar. Bolýan zat gelinje.
Ýalňyşmasam-a, gudalary ýaňky salnan halady agyrrak gördüler öýdýän. Ilti jan, senem bir zatlar tapaýýaň. Halat ýazylan kagyzy eline alandan gudamyzyň-a ugry bolmady. Biz ilden çykgynç zat ýazmadyk-a. Men öz gözüm bilen gördüm. Gülşat Arada halat geçirende ediljek biziň ýazan sanymyzdaky zatlary geçirdi.
Eje ulaglary bulaşdyrdyňyz welin gowçulykmy? Gowçulyk, onda-da şeýle bir gowçulyk. Gowudygyny.
Hany maňa-da aýdyň-da, näme diýdiler? Öýe baraly, onuň gowydyp aýdyp berjek. Şony aýtsana.
Näme boldy eje beýle?
Näme bolandyr öýdýäň oglum, soraýara-da näme bolupdyr diýip-ä? Gonjumyza gorgüýk goýberdiler ana, şony aýtsana.
Agy senem halys ýykaýdyň ýöne, şony aýtsana, şony aýtsana, başga söz bileňokmy? Şony aýtsana.
Muňa seret-ä.
Ýöne her kim öz ýogranyna görä aýak uzadýa-da, Aýna jan. Borla alada etmesene. Agyr gören bolsalar, şol wagt oturan ýerlerinde aýdardylar. Oglum, seret-än muňa, seret. Ýazylan zatlara. Aýtmadyňmy o gyza azajyk oňuşaýyň, galyň azyrak ýaz diýip. Aý ýok eje, meň-ä kelläme-de gelmändir. Hany eje göreýin hany. Al gör hany. Hany. Aý, men-ä düşünemok welin, köpräk bi eje.
Seň diliňde aýdamyzda gaty köp. Dogry aýdýaň Aýna ýöne gudaçylyk müň ýylçylyk diýilipdir. Ony-da bilmezlige salanmaly oturmak gowy dälä. Men gudaň ýüzünden aňdym, agyrak görenini. Aý, ýok, men-ä känbir bilmändirin. Aý, hawa-da, sen ýanak ilçisi bilen edil gudalyk gürrüňiň galan ýaly, asyl biz bilen işiň bolmad-a seň. Agyz, täze gudamyzyň ilçisi biziň gudamyz Annajereniň jigisi bolup çyksa. Haýsy Annajerem gyz? Hol Oguljahanyň ejesi bar-a? Wiý, ho-o-o, şeýlemi? Oglum,
onda ýazylan zatlaryň sanyny azaltmaly diýip aýdarsyň. Şony aýtsana.
Dogry aýtýaňyz, gyzlar. Men-ä şu gün nirä ýöreýänimi bilemok. Çaşdym men, çaşdym, ýöne ýyllyda ýöreýän ýaly boldum. Ýör gyt! Dur, dur, eje.
Biz intä ugramyz, aga, indi ugramaly.
Aga täze gudamyzyň eltisiniň ýetişenje gyzy bar ekeni. Menem özümiň oglumyň bardygyny aýtdym. Hemem ýitigimi gözlemäne çykamda, şonuň gapysyndan baraýmagym ahmallygyny aýtdym. Bolusy diýýän-ä asyl, biz bilen bolmadyň diýip. Asyl öz aladaň eken-dä. Aýna sen hiç üýtgemediň-dä. Wah, näme deýin, çöregi tamdyra gyzanda ýap diýipdirler. Türkmene toý goşa-goşadan gelýär. Menem näme seň toýuň yz ýany toý ederin-dä. Ogluma ýörerin-dä. Belki şeýle bolsun.

Salam aleykum. Waleýkim essalam.
Meýlis gowumy? Hawa, Hudaýa şükür agam. Nähili söwdalar?
Hawa, gül ýaly.
Müşderilere gowy hyzmat edýäňizmi? Ýekejem jaň gelýär şuňa jogap bereýin. Alo, how Dilşat.
Derrewjik öýe geläý-de. Beh, indi näme boldy? Men balkonda galdym. Gapam içimden gulplandy. Hany gyzymjan nirde? Gyzym, wah, öýüň içinde ýeke özi.

Men öýde bolar ýaly bilgeşleýin edýäňmi? Waý, näme bilgeşleýin edilýämi şu zatlar? Sen şu zatlary oňaraňda bolmaýardy şuň ýaly zat. Hä, indi men günäkär, hä? Boldy indi, hiç ýere gitjek kän.
Işiň näme?
Meň bar işim gyzym bilen sen. Hä, bar işiň biz bolsak barana gyzyňa seret. Menem onçeýle işlerimi etjek. Ýene bir ýerde guruplanyp galaýmaň. Dilşat!
How!
Arzuwjanyň suw çüýşesi nirede, Dilşat? Tekjäň üstünde durandyr-a. Hä?
Wah, häzir tekjäň üstünde diýýärler, görüm nirdekä bu? Aý, men esasym ýok bolsa onda.
Aý aglaýar-a bu. Meh, gyzyňa özüň seret. Näme iş bolsa özüm ederin. Bolýar, bar onda, bar.
Bar. Wah, wah, aglatdymy kakaň seni?

Gelin-gyzym, bal gyzym, aý gyzym. Aý, meňki boljak ýaly, ömür meňki şuny ýaly kyn düşýär-aý. Näme boldy agam, nämeden nägile? Şu gezek bir alyp baryjy bilen bolarmykam diýsem, ýene-de aýdymçy-da. Onsoňam aýdymçy bolsa näme, erbetmi agam? Neme-de inim, bir aýdymçy bolup, öz aýdymjyklary bilen boluberse gowy-da. Alyp baryjy, alyp baryjy bolsa näme, kimden, nirden gutlag aljagny bilýä-de. Agam, Hünäri öwrenle ýigren diýipdirler. Artist bolsaň hemme zatdan hem başyň çykmaly. Onsoň Ýok agam men aýdymçy dälä. Men alypbarçy. Şeý diýsene indi bir ýüküm ýeňlenen ýaly bolaýdaýyn. Onsoňam agam bu gezek gaty ýeňil bolar. Sebäbi ýazgy etjek sungat işgärlerimiziň hemmesi bilen gürleşip goýdum. Taýyn, gön baryp ýazgy edibermeli. Hä şeý diýsene Mekanjan seň bilen şu gezek ýeňil boljagyny bilýärdim. Bilýärdiňmi? Hany bir göreliň.
Aý onda-da görüberýäň. Görjek bolsaň ýör onda. Ýör onda.

Sen meň yzymdan galmasaň bolýa agam häzir baragly görersiň. Dur agam sen bir munt garaş. Gelen aşyr saňa bolanyna görä gapynam açyp bereýin dagam. Bolýa bolýa iň sag bol. Gel mün.
Mekan jan diýip bileňokmy? Nämeni? Biz operatora yzda münýäris. Kamera bar at bar. Bileňokmy şu zatlary jan diýip.

Sen açaýda gapyny.
Gel ana seret. Ýanym. Waý, seni äkitjekdik biz, äkitjekdik. Ýöne özümizem ulaga zordan sygman gitdik-dä, goňşy. Hä, şeýdi ekeni. Meni göwün sygsa, göwre-de sygarmyş diýipdirler. Goňşy bilen gitseň, işiňem bitermiş. Ýagşy bilen bolsaň, goňşy, işiň zowky sapa bolar. Ýaman bilen bolsaň, goňşy, işiň jepa bolar diýýär. Ýöne, gowy goňşym, maňa Hudaýa şükür, gyz. Gelneje. Hä. Näme şeýdibini nakyl aýdyp durjakmysyňyz geý? Ýür gireliň-dä, ýür. Goňşyň ýitgini yzlaş. Tapylsa ýagşy, tapylmasa göwün nagşy. Agy, goňşyň kim bolsa, gudaňam şodur diýýär. Näme diýýär-ä, gelneje? Bu goňşyň görende şo sözleri aýdaryn. Goňşy jan, senem gelnejem görende şo sözleri aýdaryn diýip taýýarlanyp ýörsüňiz öýtýän-ä? Ýok, gyz, Gülşat! Goňşym gül ýaly ýöne muň özi şahyr. Bu bara goşgam düzýä, bir nakylam düzýä. Bu bara matallaram aýdyberýä. Şeýdem ýüregime girende sapa bolýa.
Bolýa diýdi. Açyňa. A açman geçýärler-de Dilşat. Açar. Gygyraýsaň.
Neçe? Hä oglum gidip geldim diýýäňmi ýa getirdilermi?

Ay Mekanjan nirä getirýäň ay bir? Hany biljek bolam. Ay bir bilýän bolsam senden sorajak ay bir. Bir nirä getiren bir operatoryň habary bolmaly däl jan ne? Oho.
8-nji mart mynasybetli Türkmenobaý seriýaly şu gün şu ýerde uly bir baýramçylyk konsertini ýa-da habaryň ýokmy? Ha,
ay inim sen bundan çykdyň o. Aýdymçydan kän zat ýok agam. Sen inim näçe dil bilýäň? Aý Menbar agam edil sen ýalak köp dil äýýämok şony agzýana. Ýok men näçe dil iýdiň diýemok, näçe dil bilýäň diýýän. Hä wah näbileýin agam o şiriňki ýalak iýen dillerimi soraýansyň öýdüp durun agam. Aý inim nätdiňaý muny köp dil bilen köp biler diýipdirler inim. Şondan soradym sen gaty aňyrdyň görüji ýigit. Şeýlemi. Tuweleme sen ilki göremde-de bilýädiňdä. Sag bol sag bol agam.
Agam bärde indi bir Dilimiz gürledip durman biz çaltrak işe girişeli aýdymçydan kän zat ýok bollam gürrüň goýdup ýör. Haýran galýan aýdym maňa.
Bar bol dos menem sargyda geldim şumat ýigrimi minit dagy boldy gelenime garaşdyrýa o zenan maşgaladyrlaý şu bular bezenýäler geýinýäler.

Awa. Ha, siz bäşörme süýjüri alyp bana barýaňyzmy? Ýok. Ýok? Ha. Bagşlan. Bagşlan. Ýene bir zat sorasam bolarmy? Siz onda şu ýerde işleýänsiňiz-a? Ýok. Şeýdemi?

Onda siz otak näme üçin barýaňyz? Siz hemme münýän müşderilere şu soraglary berýäňizmi? Hä, ýok.
Ýok.
Onda gaýrat edip ýoluňyz bile bolaýyň-da. Hä, bolar. Hemme zat bilen işiňiz bar. Aý, ýöne sorap göräýdim-dä.

Gaýnyň ýüzüne seret, agyrmy, ýeňilmi biläýersiň. Hany sen sag-aman otyrsyňmy, ýeriňden turman? Otyryn, daýza, otyryn. Bolýa, getir öýüňdäki üýjüniňi getir berem. Wiý, ýadymdan çykypdyr-a. Men çaý-suw goýaýeryn-ä özüm. Ýok, sen azar edinme, gyzym. Sen Arzuwjana seret, Begmyrat çaý-suw hem biziňçe özi getirer. Bor, daýza.

Alyn.
Uý, tölegňiz hökman näl? Tölegňiz hökman näl? O näme üçin?
8 mart ýetip gelýär. Goý size sowgadym bolsun. Sag boluň, siziň sowgadyňyz gerekkä maňa?

Nahar, duzjagaç, çyta açar, a belki süýjülikler, ýa bolmasa doňdurmajyklar.
Häzirlikçe bir suw alaýyn. Bir suw?
Hawa. Bolda. Ine. Ine suwuňyz. Başga näme edip bilýäňiz? O tortlary, süýjülikleri şeýdip çykaryp bilýäňizmi? Oý.
Hawa-la. Ine. Hop. Ine. Haýsyny isleýäňiz? Biziň restoranymyzyň milli tagamlary. Hop. Ine. Oho.
Bätdi.
Merdan, häzirlikçe pikirleneli, soň saýlaýaly. Ýa, bolýa.

Sag ol. Ýoş bolsun.
Bäh. Mehranjan, Aşa. şeýdip oturyp garaşyberelmi? Ay yok dik durup garaşsan hem bolya. E, Dik duralım onda. Yok otur. Yok bir oturmaly var aşır arasında. Dinç almalı var. Niye elay senem?

Men taýýar, men taýýar. Boldy onda, ýör. Hawa, ýör. Hä, men şeýledirem öýdüpdim.
Aýdyberiň, näme hyzmat? Aja siz bärik düşýän ekeniňiz-ä. Men sizi ýene bir gezek görenim örän şat. Siz bärik bir zatlar almana geldiňizmi? Belki gözleýän zadyňyzy tapmana kömek ederin men size. Hä, ýok, sag boluň. Meniňem gözleýän zadym tapypdym.

Bu da size. O biz bir çay diýdik. O bizde her kim gaýrat ýa. Ha, bolýa. Ylalaşyp şu oturardyňyz. Sizem alyň-da bir zatlar. Öňüňiz boş durmaz ýaly. Men şu wagt aladalanma, birneme iýip-içmek ýadyma düşenok meň. Men iki çay gürleşmäne geldim. Şu garnyň aç bolsa kelläň işýänok diýerler. Şo çyn eken mende şon ýaly. Hum. Aýansagam garny doka bela ýok diýýär. Dogumlyja borsuň. Beh.

A bu gezek goşuň üsti bilen gutlamalar. Bu Gülem gelneje mi? Gülem owa, Gülem häzir baryp bermeli-de ýene. Ha gelneje mi? Owa, owa, ýok. Aý, tüweleme, tüweleme görýäňmi? Asyl görýäňmi? Öwren şulara ýa zatlar. Goşgynam aýdaýyn häzir.
Ýörite owdan gelin-gyzlarymyza, mähriban enelerimize Siz bilen ýagty gijeler, taryp edildi nijeler, Gutly bolsun baýramyňyz, edep başy

Daş keç barlag çyragam bolýar bilýäňmi? Hawa.
Onda maňa hiç zat gerek däl. Men ikiçäk gürleşmäne geldim. Gürleşibilýändir nä? Näme gerek bolsa özüm çagyraryn. Boldy boldy.
Salam.
Salam. Gowy nädeýleňiz? Men Kuwat Kapur. Hä? Tanapsyňyz-a? Raj Kapur tanýaňyzmy? Oba. Oba.
Mustawy.
Hä, şeý diýsene. Oba, oba. A, şu jagaş az gürleýän oglanjygy alsam bolýamy? Alyň, alyň.
Sag bol.
Jagaş gelip galaýamy? Sag bol. Mustawy. Şeý diýäýeli a. Sag bol, sag bol. Diňle jigim. Ýaňy göz bagçylygyňy gördüm. Ähä. Indi bir sekizinji marta kyn görmesem, on üç sany gül çemen, on üç sanam pomma haýrat etsene, hä? Bolmaýar a.
Näme üçin? Men diňe şu taýdaky menýuň içindäki zatlara güýjüm ýetýär.
Uzaýan ki. Toýdan soňam et, palaw, manty iýesiň geler a?
Düşünmedim.
Näme sorap? Toýdan soň diýen et, palaw. Ýene bir gezek bagyşla.
Meň diýýänim däl eken. Nesip etsin. Işläber.
Agamjan, sen näleý? Ýa gerek zadyň barmy diýýän-ä ýok diýýäň. Onsoňam et diýdiň, dograma palaw diýdiň. Emma etseň geljek-ä men.

Sag bol. Aý, pulum. Gowy görýän owadan. Aşyr, başlaýyl indi bolan bolsaň. Zenanlarymyzy, bir enelerimizi gowy bir goşgyň üsti bilen taryp edip berseň. Ähli käbelerimizi, er-ejelerimizi gutlap, bir bent goşgyň üsti bilen taryp edeýin. Baş üstüne agam.
Balymyň görki eje, Ananjymyň berki eje, Gutlaýaryn baýramyňyzy,

Eje.
Geldiňmi gyzym tagama? Hawa eje geldim.
Otursyň indi sizem tagama. Hawa gyzym. Aýsuluw jan, eşigiňi çalyş, aşhanada nahar taýynlandyr gyzym. Bar eje. Eje. Ho gyzym. Otyrsyňmy?
Ho, iýibişdiňmi? Hawa eje, iýibişdim. Çaý demledim. Oňaraksyň.
Seň bilen çaý içeýin diýdim. Eje.
Ho gyzym. Neme? Näme? Çaý iç eje.
Eýgilikmi?
Näme, eje? Aýdyber gyzym, diňleýän. Nämeden başlajagymy bilemok-da. Saglykmy gyzym? Eje, şu gün meň bilen Merdan habarlaşdy-da. Şeýlemi? Hawa eje, Merdan neme diýdi-dä?
Merde näme hakynda gürrüň etjek bolýanyňy aňýan gyzym. Aýdyber. Şeýlemi eje?
Hawa gyzym. Öýüňizdäkiler bilen gürleşäý diýdi. Galyňdan birazajyk azaldaýsynlar diýdi-dä eje.
Gudalar gelende ýüzleri gowudy bolsaň ýüzlerini sallap gitdiler. Şonda men aňdym onuň Kakaňa-da gudalar hakynda gowy-gowy zatlar aýdypdyrlar. Olaň şeýle halal, bir gowy maşgaladygyny öwüpdirler şolary. Şeýlemi eje?
Hawa, gyzym.
Onda men Merdana.
Hawa, gyzym, Merdana aýdaý. Gudalar ýene bir gezek meň bilen habarlaşsynlar. Biz-ä esasy kakaň bilen maslahatlaşdyk. Siziň bagtly bolanyňyz, siziň elmydama agzybir bolup ýaşanyňyz gerek, gyzym.
Onda galyň meselede oňuşýarlar diýip aýdaýjak. Hawa gyzym aýdaý. Allajan bagtyňyz bolsun. Hökman oňuşarys gyzym. Sag bol eje.
Gördi Nurgül, onuň kalbyna üýtgeşik bir owaz gelip, Ol al guraly, oturýan ýasaman.

Sikim. Hümm. Baýrama ma gelýändir gyz. Gowdugyny.
Haçan? Erte geljek diýdimi? Kim?
Baýram daýyň dämi? Ýok gyz.
Ýo, Baýram daýym diýemog-a. Hä? Baýramçylyk ýetip gelýär diýýär, baýramçylyk.
Hä? Näme baýramçylygy? Wiý, şeýdäýsem. Hä, näme etdim men? Waý, gep şonda-da, hiç zat edeňok-da.
Näme bir zat etmelidin baý-baý? Agy, naýbaşy baýramçylygam bir ýatdan çykaryp goýmaýys.
Wiý! Meň doglan günim ýetip gelýändir-ow, hä? Ýok, seň doglan günüň güýzde. Bu wagt ýaz pasly-a.
Hä!
Ana. Watan goragçylary güni? Ýok, ol bar-a, geçen aý geçdi.
Be! Aý nätdiň-aý? Men ony näme üçin bilmändirin? Ýa sowgat almadygym üçin bilmedimmika, hä?
Waý, ýetik kim, gyşarylyp gürlän bolmasana? Ýok, gyşarylamok. Be! Wiý, Nowruz baýrammy? Ýok, ýok, olam däl. Hä, bildim-laý. Bedew baýramy bolaýlak gele. Ýok, ýok, ýok. Hä, bildim. Hala baýramçylyk edip gele. Ýok-la gyz.
Hä.
Onda bütin dünýä welosiped güni, hä? Sen bar-a,
meň gaharymy getirip, göwnüme degjek bolýaň öýtýän. Waý, men-ä bar-a, hiç zat diýjegem däl ýaly. Aý, Şeýtar-aý, diýme sen-aý sen. Ýaly diýip-diýip, a ne gözel gepleşigem gyzykly ýerine böldüň-dä.
Salam. Salam. Neme, men bir süýjülik aljak bolýan. Maslahat berip bilmersiňizmi?
Biziň süýjüliklerimiziň görnüşi ählijesi şuň içinde ýerleşdirilen. Saýlap görüp alyp bilersiňiz.
Aý ýok, men muny döwermi näme düşünemog-a men bul ýaly zatlara. Özüň maslahat ber-ä. Bagyşlaň, menem başga edip biljek kömegim ýok. Hä?
Nenemeý? Bir jogapkärler zatlar ýokmy bärde? O nämä gerek boldy? Işgärler, müşderiler hyzmat eden oturyp aýdaýjakdy-da. Hany ýokmy adamlar? Ine biziň süýjüliklerimiziň ählisi şu ýerde. Bularyň içi

Size taksi gerekmi? Ýok, sag boluň.
Ýakanjan, onuň bagşylaň aýdymçylaň gelenokmy diýiň bir. Özüň-ä işlärli diýýäň maňa. Gelýär agam, gelýär. Am senem meň zehinim ýakjagaý. Garaş aýdym aýdyp durlar ýa. Mulla wagt ýoga.
Aýdym aýdyp durkalar men alyp gaýdyp bilmen a. Gül geldi başla bermeli. Ýogsady diski zady bir aldyňmy agam sen. Hemme zat taýýar gül ýaly.
Ana.
Aýdym gutardy. Gelýä häzir. Oho.
Berdi. Salowmaleýkim. Aleýkum Berkjan. Gowy. Sen maňa gül ýaljak, gül ýaljak. Berdi salawmaleýkim agam geldiňiz sag bol. Gülki kime netläp aldyňyz? Gülleri ejeme. Hä ejeňizem.
Gutly bolsun. Bolýar. Iýleşjegimizi esasanam zenanlarymyzy, uýalarymyzy, gelin-gyzlarymyzy baýramçylyk bilen gutlamaly. Azekäni bir hasam bir täsirli bolar ýaly bir goşgy ünsdi bilen gutlasaň agam. Baş üstüne.
Dünýämiziň bahar-ýazy, Ömrümiziň aýdym-sazy, Gözellerimiz, zenanlarymyz Gutlaýarys baýramyňyzy. Baýramyňyz gutly bolsun mähribanlar.
Köp sag bol Berdi. Janyň sag bolsun agam. Şu wagt biz üns edýäs-de diňe bir aýdym däl, goşgy bilen hem wasp edip bilýän ekeniňiz-ä. Onda näme köp sag bol agam. Janyň sag bolsun çakylygymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýan.
Bu nä öýdüm dyrslyk? Maňa aýtman bir ýere gidäýdilermikä bular üýşüp? Begmyrat! Dilşat! Merdan! Bir ýere gidipdirler öýdýän bular. How daýza! Barmysyňyz? Hawa jan!
Hä, öýdemisiňiz? Hawa jan!
Aha, senem barmy oglum? Geliň onda hemmäňiz. Gel, gel, gel, gel, maslahat bar, geliň.
Eje, keýpini üşürdiňmi? Oglum, toýuň ugrunda. Giden galyňda zat ýazyldy. Şo galyňlar alyndymy, alnanokmy, näme gerek, näme gerekgä, näme ýetenok, bu toýuň aladasyny hiç kim edenok, her kim öz başyna. Bar alada şu meň şu kellämde. Wah, daýza jan, özüňiz oňararsyňyz diýip, men-ä arkaýyn bolaýdym. Dogry aýdýa eje, bir zat tabşyrsaň, bir zat buýursaň-a ýerine ýetirýäs. Oglum bilýänini oýun edýän, oýun edýän. Suw ýaly çaga bilen bilýän ylgap bilmejegini eýläk beýläk. Ondan sen nä oglum? Toýa taýýarlyk görýäňmi? Görýän görýän eje. Wah çagam, ylgap ylgap çöpe dönüpsiň-dä. Bolýa bolýa. Ýene bir zat aýtjak men size. Gaýynymyň gaýyny gaýynyma sowgat berýä, gaýynymam maňa sowgat berýä. Kümüş miras. Şolardan galan miraslar bir-birine geçip gelýär. Indi meňem gaýnym maňa berdi. Indi menem ine şu taýda ine oglum Ferit häzir. Ine-ha. Ine şuny ine gaýnymyň öz dakan gül ýakasy şu. Owadan eken. Ow, gaty owadan. Ine muny ýörite Merdanjanyň gelnine ýasatdym ine. Şuňa, ow, şunuň mynasyp bolmaly-la şu dakylan şu miras. Aýça.
Eje bu miraslarymdan uly gelniňize beripdiňmi? Be, şeýdip aýalyň gowy göräýdi-le. Be. Berdim, oglum, berdim. Heý, şu kümüşlerden şu gelne bermedik bolsam, şeýdip arkaýyn oturarmy? Ýa men arkaýyn oturaryn, oturybilmerin-ä. Şony aýtsana, eje. Dogry aýtdym. Näme şony aýtsana diýip, senem göräýeris. Oýun edýäň-le, eje? Oglum.
Şu oýunyňam aňyrsynda çynyň bir bölegi ýatyr men bilýän. Hany oglam indi bu jedelleri goýalylaýyn inim toýy toýuň maslahatyna geçeli. Onuň bu toýy aýtdyňmy dostlaryňa aýdymçy dostlaryňa sazanda dostlaryňa aýdyşdyrdyňmy? Aýtdym eje sen arkaýyn bol sen alada etme. Eýýäm birki sanagyna belli etdim hem toý sähedini. Şeýlemi? Hawa nesip bolsa sen alada etme ony. Onda her kim öz işi bilen bolsun men şu galyň bar kellämde

Salam eje.
Salam.
Otur gyzym, otur. Ýaňky aýdyşym ýaly, çekilen öýmeleň görnüşleri. Islegiňize görä, köýnegiňiziň güllerine görä, müşderilerimiziň isleglerine görä her hili görnüşde reňkli öýmeler çekip berýäs.

Bu görýän öýmeleňňiz genje bir-birli çekilýän öýmeler. Nepisligi bilen, aýratynam çekilişi bilen, üýtgeşikliigi bilen tapawutlanýar. Bular ýaly öýmeler diňe biziň dükanymyzda tapyp bilersiňiz. Hersinden bir bir bir bir başga görýän. Başga çykanok bir birli. Gowy eken gyz a bir özüň daňyp ýörseň. Toýa hakyny bermezler. Daýza alary şundanam gelinler. Bu ara gyzlar gaty owadan tüweleme ýanyp dur. Wah hersinden birini alyp daňsaňam bolýa. Ýöne bular ýaşlar üçin gyzym. Biziň ýaşymyza bize görä sary öýmeleňiz ýokmy? Bar bar enje görkezeýin.
Ýör.

Bir görseňem bar-a, näme üçin getirdiň diýip durun. Sen-ä meni gelnim bilen gyryşdyrjagymlygy? Ahy, özi alyp berjekkä diýensoň aýtýan-da menem, näme? Haýsy bir zadyny aýtjak sen? Waý, daýza, owadan ýeri. Ýaman gowy gördüm. Gaty. Ýanyp dur gerek. Ýanyp dur-da.
Waý, ýüzüňe-de gowy düşdi dagy. Daňarmy şo?
Daňarsyň gyzym, ýoldaşyňa aýt, alyp berer gyzym.

Gijelerde gijelerde gijelerde
Salam haky ýok kompýuter maňa deýin diňleýär näme masalan Hawa iň arzan bahadan amatly bahadan we aýratyn tekliplerimiz bar Hawa müşderi alan zatlaryňyzy şäher içinde eltip bermek hyzmatymyzam bar. Salam müşderi.
Biz sizi magazynymyzda hoş gördük. Sag boluň. Maňa iş üçin kompýuter gerekdimi? Biziň magazynymyzda iş üçin, ofisler üçin hem-de öý üçin birnäçe kompýuterlerimiz bar. Ine görüp bilersiňiz. Siziň harytlaryňyzyň kepilligem barmyka? Biziň magazynymyzda bir aýdan on iki aýa çenli siziň saýlan harydyňyza görä kepillik berip bolýar. Çaltrak boluň çaltrak bahymjak bahymjakdan. O näme üçin ol iki sany hany kim o Şeýda a geldiňmi bahymjak bol bahymjak bahymjak Şeýda çaltrak çaltrak. Owadan owadan etme şu adamlar seredende ýöne işdäsi açylyp durar ýaly na bärkeli muny haçan neme etýäňiz goýýaňyz taýýarlaýaňyz şondan soňmy bolýa çalt çalt eliňi işerin sen näme doňup durdyň bor bahymjak kömek et. Bossan Laçyn nädýäňiz işleýäňizmi? Hawa. Ýeňil işleňizä bar hä? Hawa. Ýeterlik men ine ýenede getirdim. Hany şunam atyp goýuç şu taýdan. Daňjak boluň gyzlar çaltraçyk çaltraçykdan birini kiçi birini uly etme deň bolsun deň içem bol bolsun owadan edip çekiň çaltrak senem daňjakdan al ýerimşleri owadan owadan edip goý gyzym bol bahym. Hawa hawa salam salam. Haçan? Ýo bar Taýyn eýýäm hemmesi. Bäş sanak diýdiňiz näme? Ow-ow-ow, näme ýüzünde oglanjyga ýüzünde ulagyň suraty, gyzjagazada gurjagyň suraty. Senelerem ýazylgydyr. Ary kaýyn bolşy diýdiňiz gön taýýar bolýandyr. Egleýän däldir işgärlerimiz tüweleme. Awowa bor bor sag boluň aha geliberiň arkaýyn gyzlar agyrmaň nätýäňiz ýetişýäňizmi. Hawa geljeň. Tüweleme berekella gyzlar gaty owadanja arassaja mundan baýramçylygymyzam ýetip gelýändir biziň. Şu sekizinji mart diýip ýazgyn dagy her reňkde owadan edip ýazyp gapdalyndan geçip barýakaly alyp gitsinlerle ellerine şeýdip durman. Gel gel.
Mümkin mi Halbike genje?
Gel gyzym. Halbike genje sekizinji mart baýramy mynasybetli müşderilerimiziň salgady biziň bir günde bişirýän süýjüliklerimizden has-da aşyp gitdi.
Suweleme.
Hawa, salgytlaryny kabul edip bilemzok diýäýinmi? Ýok, ýok gyzlar.
Beý diýmäň, o müşderilerimiziň bize bolan ynamyny ödäliň-ä, olar biziň süýjüliklerimizi, bişirýän tortlarymyzy gowy bir sargyt edip otyrlar-a. Şoň üçin ýetişeris, biliňizi bek guşaýaňyz we hemme sargytlaram alyberiň. Bolýa, bolýa, Halbekegen-je, men siziň diýşiňiz ýaly-ak ederin onda. Gaýrat ediň, gyzlar.

O neme, Raj Kapuryň muşdagy, Kuwat Kapur. Hä, şeý diýsene. Menem Begmyrat. Hä, şeýlemi? Tanşam örän şat. Menem şat. DJ Beg edýäňmi agam sen? Edil özi. Şeýlemi?
Gel men saňa kofe bereýin, çaý bereýin. Ýok, sag bol agam, sag bol. Müşderi, Saýlan harydyňyz göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýäs. Sag boluň, gaty gowy harytlaryňyz bar eken. Magazynymyza gelip duruň.
Sagbolsun, işläň.
Sag boluň. Salowmaleýkim. Salowmaleýkim.
Kompýuter Enjamy işlänokmy, sizde bejerme hyzmatyňyz barmy, nähili? Kompýuteriň ähli enjamlaryny bejerme hyzmaty bar. Köne enjamlaryňyzy täze enjamlara çalyşmak hyzmaty biziň magazynymyzda bardyr. Hä, könäni täze çalyşyp berýäňmi siz? Hawa, müşderi.
Ýörüň men size görkezýän. Wiý, Lälen, o, ejem janyň sekizinji mart baýramçylygyna bir goşgy taýynladym welin, aýdyp bersem diňlejekmi? Hany aýdyp ber. Häzir. Bahar ýeli sähra kalbyn açanda, Bagda bilbilleriň owady ene. Hatar ýyllar kerwen gurap geçende, Ýaşaýşyň baky dowamy ene. Ene söýse güller biter baglara, Ene söýse diller biter daglara. Köňül seýran eder ajap çaglara, Dünýäň sowulmajak sezi ýaly ene. Gaty gowy dön goşgy bolupdyr. Sag bol. Menem Ejemjanyň sekizinji mart baýramçylygyna gowy dön aýdym taýýarladym. Ýerine ýetirip bereýinmi? Hany aýdyp ber diňläli.
Wasp edeýin Ejemjan seniň bütin dünýäňi, Çagalaryňa mähriňi,

Sensiz maňa ejem jan, dar görünýär dünýäm meň. Köp sag bol Läle. Gaty owadan aýdym bolupdyr. Agam kyn bolmasa men gizläýin da. Näme boldy?
Agam elime ýetik gelýär. Kim ýetik gelýär?
Çykdaýjy.
Tükürükli çykdaýjy ýetik gelýär agam haýyşt edýän kömek et gizlenmäge. Sekizinji mart ýetik gelýär agam sekizinji martda. Haa şeý diýsene. Aý onda sen begenme. Daş töweregiň giden dükan

Ssenariýadan çykmak bu bar. Men ýatdaky goşupdyryn. Ýatdaky näme üçin goşular sekinji madda ýetişmeýär. Bolýa. Goşmaly. Hawa, bolýa.
Daýyn bolýas? Bolýa. Başladyk. Wah, men on üç adama sowgat bermeli agam. Nämäň on üç adam sen? Maşgalamda on üç sany zenan maşgala bar. Hä, tüweleme, şeý diýsene. Şoň üçin gizläýýarin-ä.
Kuwat jan, men saňa gowy maslahat bereýin.
Salowmaleýkim agam. Waleýkim essalam.
Gowmy ýagdaýlaryňyz?
Şükür. Men-ä bir işleje geldim inim. Aýdyň agam näme hyzmat. Sekizinji mart baýramy ýetip gelýä. Hawa.
Bir gyzyma sowgat alaýsam diýýän.
Göz öňünde tutýan harydyňyz barmy? Gyzym-a talyp.
Aha. Özem bir näme okuwy sanly ulgam bilen bagly bolansoň bir noutbuk alaýsam diýýän. Ynam görnüşleri.
Diňe bir okuw däl-de, iş üçin hem noutbuklarymyz bar. Ine. Reňklerinde uly-kiçili görnüşlerem bar. Ine. Bu zatlar-a gowy zat bolan, indi bir özüni göreli-le. Hä, özünem görüp bolýam? Özüň göreli-le.
Geliň men size görkezeýin onda. Hä, şeýtseň-ä. Geliň. Men-ä şuny saýladym inim. Saýlan harydyňyz.
Ine. Tüweleme.
Sag bol inim. Sag bol. Gyzyma bu sowgadyň üçin gaty begener. Hawa. Ine, bu-da gyzyňyza sekizinji mart baýramçylygy mynasybetli sowgat. Wiý, agy, ýogsa-da Haly Köýenjanyň toýuna köýnek tikindiňmigy? Hawa, gyz. Guda bolýar diýleninden ugruna çykma. Eýýäm taýyn. Tüweleme. Ýetişikli-le, gyz, senem. Salam, gyzlar. Salam. Salam, mama.
Salam Aýşe. Awy. Oňa maý köz sende. Kim gyz ol? Hany, ýaňky bara? Waýý, goýsana-goý, men-ä görmändirdim. Goýaý-da, görmersiňmi-goý, boýny üzüler-ä gel-ä Ogurgulyň saňa seredip. Waýý, goý, öz deňini görmesin-le. Waý, Keýik jan, adama göwnüň ýetmän geçäýýä dagy, Gül ýaly oglan, haçan görseň ýa saňa bagyşlap aýdym düzüp ýörendir, ýa-da eli gülli gapydan girip gelýändir, gazananam diňe saňa gidýär diýen ýaly. Goýsana gyz, oňa meň üçin goşgy düz diýýän barmy, ýa aýdym aýt diýýän barmy, ýa eliň gülli gel diýýän barmy? Getirýän güllerem-ä hanha, hol zibilli bedrede ýatýar. Hüh, gaty ulumsylagoý senem. Seň üçin şol taksist oglan şu ýere gatnap-gatnap, köwşüni tozdurdy diýemog-a. Ýa bolmasa, şu ýeriň tüýçkökelerinden alyp, barjy gazananyny saňa sowurdy diýemog-a. Barlygy nirdenem bir diýäýipdir, diýenime kündüräýdiň halys. Mekan jan, kime garaşýas eýlin bir

Beýle sagymda telefonda jaň edemde-de aýdypdym-a, bu gün bir üýtgeşik baýramçylyk bolansoň bir zenanlarymyzy, gelin-gyzlarymyzy bir goşuň üsti bilen, şoň üçin sowgadyňam alyp gel diýipdim, welin agam gül alyp gelipsiň-ä. Hawa. Kime niýetläp aldyň? Gelnime aldym.
Hä, gelniňize. Hawa.
Gyzyňyzam bar dämi agam? Gyzymam bar-a.
Olaňky ýokmy?
Ýok, indi Ulagymda goýupdym, kän zat elimde. Ha-ha. Göterip ýörmäýin diýdim. Ýa gidip alyp gaýdaýynmy? Ýo-ýo-ýo-ýo, duruber agam, boldy şu. Şuň özem ýeterlik. Onda aşyr taýyn bolsa häzir biz başlaýas. Gülýazjak taýýar, Mekanjan, gülýazjak. Meýlisem taýyn, aşyram taýyn. Onda başladyk. Hiç kime köwlüm ýetenok meň ýar, Indi ýüregim sindi urýar. Sözlerim ok göýä jella, Söýgi hüjümin gurýar jemläp. Gaýgy hasrat leý bu aşyk haly, Düşünýän diýer, yşkynda däli. Düşüme girsene gömäýen har, Görmesem galmaz ne çar.
Bäh, gaty üýtgeşik gowy bolan. Şat han, şul aýdymda diňe eliňe bir zat alyp gaýdylýar gidýän hä? Ýok ýok dostum.
Ýöne aýdyma şular ýaly şekil bilen örän gowy geçdi. Hmmm şeý diýsene.
Agam, ýöne aýdymyňa adamlara ýüň boldy ýa. Şeýlemi?
Köp sag bol, minnetdar. Men ýerime baraýynam. Meniň hyzmat gerek bolsa aýdaý. Bolýa bolýa köp sag boluň, minnetdar. Ykballaryňyz ýagty bolsun, ornuň köňül tagty bolsun. Sekizinji mart gününde her zenanyň bagty gülsün. Aý, tüweleme, Aşyr görýäňmi? Diňe aýdym aýdanok eken-ä, goşgyň üsti bilenem gutlap bolýan eken. Gül ýaly, görýäňmi? Ikimiz çagalar bagyna bileje gatnadyk. Goşgyny dagy gül ýaljak aýtýardyk-a. Menden öwrendi şul oglan, maraz. Gül ýaly aýtýar. Agam diýip durduň dämi oňa? Aý, ýok, ikimiz bileräk gatnadyk-da. Şeýlemi? Hawa.
Indi boldumy indi men ýöräberäýinmi.
Eý tapawudy ýok aşyr galsada bolýara indiki aýdym üçin biziň ýanynda bilede bar bilýas. Ýok galsaň ýitse işiň ýok däl. Ýok indi men eritip beräýina sowgady gowşuraýyn. Agam bu gün sekizinji mart gün däl ýöne biz öňünden ýazgy edýäs ýöne ondada sen öňünden baryp gutlaýyn diýäň dä. Indi o öňünden gaçyp bolar. Alanymyza görä gowşuraly ýa. Soldurman gowşuraly sowgady. Janyň sag bolsun agam. Sag boluň Mekan siziňem işiňizde üstünlik. Sag bol köp sag bol. Sag boluň.
Aşyryny meýilsa, gutlagyny alyp dyndy, indi beýlekilerem alyşdyraly. Ýör, ýör, gideliň, nirä barmalyny? Häzir aýtjak, häzir.
Aýdaý-da, öňünden aýdaý, şunda tans çykaýmasyn ol ýene. Bäý-bä!
Näme etsemkam-aý? Bä! Nät jaň edäýsemmikam-aý? Aý, ýok-laý, jaň etmäýin-laý. Şu jaň etsem, şondan iýba zat eşdesim ýok-laý men. Bä! Eý, näýli adam eý, agam jan, bir adam bir gelende ardynjyrak gelýär dämi eý, jan agam? Ho-how, dikgim, bu senmiň-aý? Aýtýan-a, mundan ibaly gürrüň çykmaz diýýän-ä. Ýok, dikgi jan. Gele gelmeli diýýän zadyň senmi-aý diýýän. Ýok, gelipsiň, edipsiň, öýe baryp bir käse çaý içsek bolmaýarmy-ow? Men aňyrdan bar-a, Sen gör, iki ýana gatlap ýören ary çakal biri bolmaň. Wyz, wyz, wyz, wyz, wyz, wyz wyzlaýan. Bu sen ekeniň-ä, how! Meniň kim kän aýdýan-a? Aýt. Näme maladaňmy, how? Eýjäni daňam. Sen meni seret-ow, gele-gelmäne sen diýýän zady heserede. Bu näme maladaňmy, dikgizem? Näme malada bolar öýtýäň şo?
Nä, näme maladaňmy, aýt? Sekizinji martyň aladasy. Näme malada boldun başga? How, sekizinji marta beýle alada eder ýaly näme-ä, how? Sen alada ediň, how-a?
How, nämesini alada etjek, how? Ýok, ýogsa-da potdyş.
Hawa. Sekizinji marta sen gelneje men näme sowgat berýäň-a? Näme gul sowgadam bermelimi. Onada onada onada muňa oýun etýär daro meň bilen ýöne bir iwal zat çykanok eýsenden ýa oýun etmesen o jan agam meň bilen oýun etme men gara çynym ow. Oýun edemak how meňem çynym şo gün bara gelnejeňe hic iş etdiremak. Anlaň. Iýjek naharlymam özüm bişirýän. Anlaň. O şundan ulam bir sowgat bamy. Ýok onuň täzelik däldir potişan. Ony hemme oglanlaram şeýtýär. Men öýleneli märem edip ýörün ony. Hawa. Ol iň täzelik däl. Men näme etjek diýsene? Näme etjek? Berjek sowgadyny.
Sowgat. Boldy, özümem baýramçylyk güni dynç aljak. Hä, aladadan, düýbünden dynjak diýeň-dä, hä? Dynjak, boldy. Berjek sowgadyny menem dynç aljak. Oh!
Dikdim. He?
Bir pikir geldi. Kellämi ýa garnamy? Eý, şu gezek-ä ikisine-de geldi öýtýän. Aýt, aýt, aýt, aýt. Ýör, düş yzyma, aýdaýyn. Nirä?

Bar bol Döwran, özüňe marmyr. Gyzlar size kömek gerekmi? Etmeli goýmaly işiňiz bolsa arkaýyn aýdyberiň. Kömek gerek diýýän barmygy? Her kim öz işi bilen bolsa gowy bolardy. Ýok, ýok Döwran. Şu wagta üýtgeşik etmeli işimiz ýok. Hä, onsoňam bolaý ýöne-de saňa diýsek, ýoguň ýog-a. Onda men şujagaz ýerde dursam size päsgel bermerin-ä.
Şu ýeriň kislorodyny azaltmasalar-a gowy bolardy. Ýok, Döwran, arkaýynjak duruber. Bize hiç hili päsgelçiligiň ýok. Sag bol, Meret.
Gülüm, saňa seredip, gara gözüm doýmady, gara gözüm doýmady. Menden dörän bu söýgi öz erkime goýmady.

Sözümde durjagma, saňa wada berýärin, saňa wada berýärin.
Berekella! Aýdym aýtmana eliň degýän bolsa, diýmek seň işiň azdyr. Şeýlemi? I, ýok, ýok.
Halyka eje, işim kän, bar işim. Hä, şondanmy zeýrenip tortlaň ýüzüne bakyp aýdym aýdyp otyrsyň? Näme işleýäň bärde işiň köp bolsa? Size bir belki bir kömegim gerekdir diýip bir bahana bilen salamlaşaýyn diýip geldim, Halbek egenje. Şeýlemi?
A salamlaşjak bolsaň, meň näme oturan ýerim bileňokmy? Siz ýöne ýeriňizde tapdyryňyzok-da, Halbek egenje. Tap. Ýa şu ýerde, ýa-da sehekde gezip ýörsüňiz. Ine men. Hawa, ine siz. Hawa, salam.
Salam.
Salamlaşdyňmy onsoň? Hawa, salamlaşdym. Indi?
Indi düşündim. Indi?
Ýöredim.
Berekella. Aý inim sena oňaraýsyň aý inim. Şu ýaz geçjek adamlarymyzy öňünden öňüňizdäkiler aljak sowgatlaryňyzy getir diýip oňarypsyň. Hawa aýtdym da. Sen kelleli oglandy aý inim. Şeýlemi agam?
Aý sag bol agam. Men muny ilki göremde-de aňypdym. Indi nirä gitmeli? Kimi ýazmaga gitmeli? Agam sen ýadamansyň öýdýän.
Ol näme sebäpden soradyň? Boldy agam ýazgy etmeli adamlarymyzyň hemmesinden almaly gutlaglarymyz aldyk jemledik indi öýe gaýdyp dynç alsagam bolýar. Nätdiňiz çynyň bilen aýdýaňmaý? Howwa agam.
Aý inim seň bilen ýaman ýeňil boldy. Seň bilen şu ýazgylaň aňsat geçjegini bilýädim daý öňünden.
Howwa. Indi özümize jemlemek galdy. Wiý ýogsa-da dogrudanam aý meň kelläme gelmändir-aý bu pikir.
Ey ne hile Ana, bay. nirde? Ana Hadi. geldik. Ey ne beylen bak kov. Iwway!
Men sen diňe nahar gana bilýänsiň öýdüp beripsiň aý. Bu zatlary bilýäňmi sen? Ey ýöne bu matdan alyp goýba bolmazany. Ey ne? Entek sekinji marta maý bar aro. Bilýän o menen may badygyny hov. Ha. Hökman almakmy? Bu wagt sargyt ederis, şoňuny alaýarys. Şeýlemi? Hawa.
Ýör indi göreli.
Ýör nähili gül aljagymyzy göreli. Ýör.

Taýýar gül ýalyny bas şuny. Gutaberyn, baýramlaryň seresidir, Zenan dünýäň enesidir, Bu gün ähli gözellerimiz Ak arzuwlaň eýesidir. Boldumy aşyk. Gül ýazjak bolduda Mekanjan, gül ýazjak. Ýogsa-da bar aşyk.
Kelläme bir pikir geldi. Şu gezek baýramçylyk gutlagymyz hasam bir täsirli bolar ýaly, kamera arkasyndaky adamam gutlasa gowy bolar. Şonuň üçin gel agam. Sag bol jigim, sag bol. Sylaňa sag bol. Jan jigim bir. Gel. Bir öňräginden aýdan bolsaň bir gözellik salonyna girip bir özüme bir sylak jan bererdim bilerdim. Aý, şeýle-de owadan aşyr senem. Gel agam. Ýok, bilýän jigim owadandygyňy sag bol. Ýöne şu gelejeňdenem Soraýmalymda bir aýdaýmala jigim. Sorap gaýtam begenerd agam. Gel jigim gabanjaň daýy. Borla jigim bir. Şeýlemi. Soň sorap indikide düşäýelim bolýamy? Şeýlemi aý borda agam bolýa. Bu ýogsada sekizinji mart güni Begmyrat Annamyradowyň jigisiniň toýudyr saňada aýdandyra. Dagy näme o aýtdylar. Ýöne men barybilemok daýy indi. Näme üçin?
Aý bilýäňä sekizinji mart güni gelnejeň sowgat serpaýlaryny alyp bermeli. Ýa bir iş goýman özüm etmeli-le, jigim, bilýäňmi ony? Beh, agam, onnoň sen haýsyny edýäň? Üç gezekden biljek ol. Dönýä, agam, eýýäm men bir gezekden bildim, agam, düşündim. Agam, sag boluň. Sag boluň, bilip duruň. Noş bolsun. Sag boluň. Salam, ýigit. Salam.
Salam.
Muny kim taýýarlady? Şu ýerde şu zatlara kim jogap berýär? Men ýolbaşçymyzy görüp bilýärmi? Bagyşlaň, näme boldy bilip bolmazmyka? Arz şikaýat edip berşäňiz barmy? Sabyr etseňiz häzir getirerler. Bolaýyn getirip beräý.
Gel gel. Haýbike gelje mümkinmi? Gel gyzym gel.
Haýbike gelje bir müşderä geldi, özem ýolbaşçyňyzy görjek diýýär. Arz şikaýat depderiňizem görjek diýýär. Özem gaharjaňa meňzeýär. Kimmiş ol? Bilemok. Sen köp garaşmaňkam? Ýok, ýok, häzir gelerler. Gerek bolsa baý garaşar-a. Kimmiş ol garaşybilmeýän, howlukýan. Sizmi şol? Hawa men.
Ine, arza-şikaýat kitaby. Al, näme arzaň bolsa ýaz şota. Wah, gelin ejem jan, elleriňize güller üstünde.
Düşünmedim.
Düşünmez ýaly zat ýog-a. Şeýle ajaýyp tüýjükleri taýýarlaýan adamlary hut öz gözlerim bile görüp, Sag bolsun aýtmana geldim. Gyzlar siz meni oýun edip allap çagyrdyňyzmy ýa hakykatdanam azyşkaýa diýip aýtdymy? Düşünmedikde mus mus diýmede mussaba diýäýdä. Ýedinji jan, bu azyşkaýa depderede size minnetdarlyk sözlerim näçe ýazsamda az. Elä buz! Bu dilede çeper eken-ä bu, ýüregimi ýardyňyz-la meň. Dogryňyzy aýdýaňyzmy? Elbetde. Gyzlar getirňämi oturaýynlam. Aý getir getir hä garaş garaş. Garaş. Waý waý. Waý müşderi. Waý müşderi. Uff. Indi häzir ýene-de sargyt etmäne geldim. Sekinji mart baýramçylygy üçin has uluryragyny sargyt etmäne geldim. Hum gelin gyzlaň baýramçyny gutlamak üçin. Elbetde.
Janyňyz sag bolsun. Ine gördüňizmi gyzlar.

Bähbim dessem, seň bilen göwne düwen, Ajap arzuwma ýetsem. Gel, gel. Salam gyzym. Salam, hormatly ýurtdaşlarymyz, hoş geldiňiz. Hoş, hoş gördük gyzym. Şu sizi öwüp, öwüp, öwüp, öwüp arşa çykardylar-da, şoň üçin geldik. Ene, üýtgeşik nagyşly kürteleňiz bar diýdi, toý köýnekleri bar, üýtgeşik, üýtgeşik nagyşly diýdi.

Şu hiç kimde ýok biçüwini alaly. Üýtgeşik. Nä, haw üýtgeşik daýy. Hiç kim geýmedigini bar. Şony diýsene, postuny geýip berdiň a gelneje altyn. Aga şu postu niş boldy dagy saňa. Beý bu nar pyzzygynaý munyň. Bolýar. A gyz, näme dogry meň abraýym dagy bu gelneje. Şony diýsene.
Ine seret ene dil. A gyz Dilşat, näme bulanýaňy gelin? Daýza.
Näme?
Şu gelniňä birhili aýratyn görýäň. Şony aýtsana.
Senem Marat.

Dak geçsem ogulym bar entek owa. Üç köýnekmi gyzym bar ýa üç köýnek dämi? Üç üç. Hä üç sanyk bolýa dämi şo? Hä onda ýoldaşyňa aýdaý gyzym bomy? Soň bar. Haýsy birini saýlajaňlar bolsady saýladylar gyz içinde. Hak iki tüweleme owadan dagy nagyşlaram üýtgeşik üýtgeşik bulagy. Neme gelneje boldy dämi indi? Boldy boldy Gülşat özleri saýladylar özleri gowy gördüler. Özleri razy boldy. Boldy hemme reňklerini özlerini görkezdiga biz ýaňy. Onda belletde. Belle, bellegin gyzym. Belledim Şu ýaňky bilýäň dämi haýsy haýsyny alýanyny? Belleneli. Senesinem belle gyzym. Onnoň edil toýa bir az wagt galanda birki gün galanda gelip alyp gidäýerdi. Alyp gider. Bolýa bolýa hökman nesip bolsa. Saýla. Gowuly.
Saýlanla.
Waý gyzym sen üç sany köýnek saýlaýançaň purta saýlandy. Saýladyk. Saýladygyny.
Hawa. Sen gyzym üç köýnegiňi aldyňmy?

Anna geçiber. Gaýyn ene gaýym ene göwne degmegin gelnim gaýyn eneň gyňyrakdyr çaýyn demlegin gelnim ikimiziň syrymyzy ogla duýdurma gelnim bir diýenim birde bitsin iki diýdirme gelnim ogul öýüň söýesidir mährin gabanma gelnim aýal öýüň eýesidir aglap abanma gelnim. Şuleý seniň hak öýüňdir Balaň köpelsin gelnim Agaçlaryň miwe berip Döwlet eçilsin gelnim Oglum bilen agzybir ýaşa balam Bagtyňyz bolsun. Men mydam bagtly ene Maşgalamyň baryna Arzuwlarym kän size Ýüregimiň töründe.

Ak arzuwlar ganatlanýa Watana, Ak arzuwlar zynat berýär jahana. Milli Lider Gahryman Arkadagymyz bilen, Arkadagly Gahryman Serdarymyz bilen ganatlanan arzuwlar nur saçandyr, zenanlaryň göwnünde gül açandyr.